Bagşy bolmaýdym. Senem şul obada ýaşaýaňmy? Näme meýdanokmy?
Ýok, meňzeýäň. Senden ba, biriniň öýüni salgy aljak bolýan daýy. Soraň, sora, sora. Soraýmy?
Näme, inim, ünüs ber-de diňle onda. Diňleýän. Seret, işiklere ilerik bakýanlar. Ilerik bakýan. Hawa, äpişgelerem gaýrak bakýan. Gaýrak bakýan. Ana şolaň öýleri nirdaý?
Be, nätdiň-ä? Hä?
Işikleri ileri. Hawa. Äpjigim gaýra.
Hawa.
Şonuň öýüni bileňoň.
Ýak.
Doly obaň hemmesi şeýle. Meň näme bileýin, o işik beýle bakýan, beýle bakýan gapy kän-ow. Ýa, inim, ana işiklerde bar, ullakan tuwdam bardyr-laý. Ondanam süzme haltasylygy dur. Hä, süzme halta. Hawa, ana şolaň öýleri nirde? Süzme haltasynyň reňki nähili?
Reňki ak.
Aýe meň diýýänim däl, meň diýýänim sary, sary. Ö mekde bilem agam, bilem. Sarymy? Hä, bilem agam. Ýok, onda wa, inim, o melleklerinde wa, alma wadyr, nar wadyr, pomodor wadyr. Agam, adamyň adyny soraýsana, nätdiň-eý, pomodor, haýsy bir men pomodor hojalygy saňa salgy bereýin-eý? Hemmesinde-de pomodor bar. Wiý, adamyň adymy? Hawa, adamyň ady. Şu wagtlary dilimiň ujunda-da, inim. Hä, hawa. Hany o neme, Besdir gepçi diýendirlerlaý. Ony mekdepde süpürgiç bolup işleýändirlä. Besdir gepçi. Hawa, Aman bibi diýip hem jigisi bar. Hä-ä, daýow. Hawa, daýow.
Küdür saçly.
Aý, haw, gyňaç daňyny ýa men oň saçyny näbileýinaý. Ýa, tä, ýa, bir erkek adamyň adyny hem bileňokmaý? Erkek adamyň adymy?
Hawa. Hany, ol näme, inim, obaňyzda bar, brigadir bolup işleýändirlä. Brigadir bolup işleýär. Hawa, özem onunjy maşynlary bar. Maşynlary bar. Aýna diýip hem aýaly bardyr. Ana, şolaň öýleri nirede? Hä!
Murtly! Eý!
Kim murtly? Aý, näme äri, adamsy? Aý, adamsyny göremok-how. Hany, öýni bir ussa bolup işleýändir-leý? Jan agam-ow, bir. Aýalynyň adam Arzygüldir-le, şonam bileňakmy? Bäh, bilemok-aý, agam, men aýal adam näleýin-eý? Aw, inim!
Şul obada ýaşaýanyň bir çyn muhaw sen how. Ýaşaýan agam sen gaýrat et bir erkek adamyň adyny sora ho bir aýal adam dynymy goýma. Onda bara inim sen şuna tanarsyň da ano çopan bolup işleýändirle çopan matorlaram ba aýalynyň adam şemka how şemka şuny bir tanaýaňmy inim how. Ýok bul obada ýaşan agam oň ýaly adam. Bul obada ýaşanakmy. Aýalyny nädip tanaýaň oň.
He ano gybatdyrla gepçi heleýi badyrla how şoň gepçi lagyr lagyr edip ýören Aý ýalan sizimi seneý. Oň ýala ýala ber diýeşenok. Şeýlemi?
Tanaňagyň onda waý inim. Men waý, ir günüm giç etmän gaýdaýyn. Bar gaýdagyň häli gaýdamadygyň bady barardyň daýy. Neme inim jan, şu gara men garaňky gatlyşsa, gat gowy şu daşdan gelýän saýgaram aklaý. Şeýlemi? Hawa, şu daşdan gelýäni tanama. Şu daşdan gelýän ýanyňa gelýänçä ýüregiň ýarylyp barýamy? Ýok. Ýanyňa gelemsoň tanaý. Wah, inim jan, mende wah, ony ýaly üýşüp ýatan sabyr-kanagat ýok. Meýlimi? Men ýöräýin onda, inim. Bolam, sag bol, Bor onda. sag-aman bar, ýoly Sag bol, inim, sag bol. Neme? Häý, inim, ha bärikella. Hä? Seret, ana, şo-ow gelýän Maýagözel gerek. Seret, seret, seret. Agam!
Ana, elli üç maşynyny-ma oba bir süýji gawun satyp barandyr-la Maýagözel. Hah, agam, gözüm ýok, ury ýok diýýäň ol. Men tanamag-a, men traktormyka diýip duran Maýagenjemi nädip tanap ýörsiň, aýdyň? Ýo inim, şo şo gerek ýok.
Gowy etdiň öziň. Şo gerek. Ana özem gelýän eken-ä ho.